Менә бардым, кайттым. Гәрри китте йомагын дип. Ул ниндидер теге кодовый сүз шикелле. Югалда егетләр булмагандыр бәлки. Берәүдә. Дөмбәсли итеп. Миңа калса ул ниндидер шундый э, мантра шикелле дә. Әйме?
Finans piramidlarına kirmeliyiz.
Хәерле көн, дуслар! Сезнең белән Әкият сөйләмә тапшыруы һәм мин Камилә, шулай ук Рәмзия һәм мин Наилә. Без бүген иң баштагы идеяга кире кайтып, татар халык әкиятләре турында сөйләшергә булдык. Бүгенге әкият үги кыз. Кызлар, укыдыгызмы әкиятне? Ошадымы сезгә әкият? Э, нинди фикерләр, нинди тәэсир калдырды? Әйдәгез башта бер ике сүз белән генә шун турында сөйләшеп китик. Сез җавап биргәнче безнең караучыларга да э, бер яңалык, бәлкем инде сез моңа кадәрге чыгарылышлар карагансыздыр һәм сезнең өчен яңалык түгелдер. Э, хәзер сез әкиятләрнең э, тулы Текстларын безнең Ялкын журналының сайтында күрә аласыз. Аның өчен менә бу каядыр мондагы QR-код буенча күчергә, ләки яки те, э, видео астындагы сылтама буенча күчергә кирәк. Ничек җайлы шулай итегез, безнең әкиятне укыгыз һәм нәрсә турында сөйләшкән турында хәбәрдар булып, аңлап, кызыксынып карагыз да безгә күп итеп комментарийлар языгыз көтәбез ие хәзер кире кайтабыз сезнең әйе мин башлыйм әйдә башла мин үги кыз әкиятен укымадым бу юлы чөнки мин аны кечкенәдән хәтерлим минем кечкенә чакта бар иде шундый бер китап ә, татар халык әкиятләре дигән һәм ул үги кыздан башлана иде һәм минем татар халык әкиятләре белән танышу да нәкъ менә шушы әсәрдән башланды Һәм э, минем беренче э, аны укыганнан соң калган хис-кичерешләр бик сәер. Бик сәер иде. Бигрәк тә анда э, мин хәтерлим үземнең бала чакны һәм мин һәм ничек э, һәм мин күз алдыма китерәм, ничек э, э, кы- яшь кыз э, б- бер әбине Дөмбәсли теге себеркенең ягы. Кире ягы белән. 18 плюс. Юк, сез күз алдына китерәсең белән миңа э, мин 7 э, яшь булгандыр инде бик кечкенә чакта мин ул уже китапларны үзем укый идем һәм э, әти әнием миңа әйтмәде һәм инде бала буларак ул миңа гел нонсенс кебек тоелган иде менә мин шул хәтердә шуңа күрә бу әкиятне мин бик яхшы хәтерлим Мин бу әкиятне шулай ук кечкенә вакытта укыйм. Э, һәм дөресен генә әйткән вакытта менә ул минем күз алдында иң якты, шундый тылсымлы, ниндидер э, менә ул ташлар, ул әбинең ул мунчалары, мин әле хәтерлим, мин кечкенә вакытта үз безнең мунчага төшеп, эчеп карыйм һәм баскыч буенча менеп, чыгмасында да карыйм, анда анда юк икән ул. Наилә, син синең нинди фикерләген берәй бер әйтәсе килә мин үги кызны беренче тапкыр егерме өч яшьтә укыдым кеше мин кечкенә вакытта чыннан да укымадым һәм минем шуның өчен иң беренче ассоциация морозко иде һәм мин шул әкияткә кире кайттым да и мин гел морозко белән ассоциациялим аны хәзер чагыштырасың әйе гел ошаган минем өчен бер әкият шикелле булып кайтты ул миңа ошады беләсеңме нәрсә ошады менә бу әби ул бит Кор... Ничек Убырлы капчык?
Әйе, убырлы капчык.
Ул бала өчен ниндидер негатив ассоциация бит инде, аның өчен ниндидер куркыныч әйбер. Ә ул әби чыннан да нинди э, тылсымлы кеше була, нинди бүләкләр бирә ул кешегә.
Әмма менә миндә андый хис калмаган, минем өчен ул э, әбиең, нәкъ менә бәлки шул киңәшләре беләндер анда мине дөмбәслә мине анда чәчемнән тартып ләүкәгә менгер дигән җөмләләре белән ул миндә киресенчә ниндидер негатив фикер уяткан чөнки мин бала чага буларак менә мин үземне хәтерлим инде җиде сигез яшьтә минем өчен ул әбинең теге өлкәннәрнең сүзе закон дип Безне бит инде шулай тәрбияләгәннәр кечкенә чакта. Ну нимә, э, әти-әни сүзен тыңларга, әби-бабайлар беркайчан да э, начар әйбер әйтмиләр, барысы да яхшылыкка гына сиңа сөйлиләр дигән. Ничек ул шундый киңәшләр бирә ала? Юк, Бу нинди шундый начар әби? Беләсезме нәрсә, бу әкият ул балаларны э, картайгачтан өлкәннәрдә деменция башлана ала һәм алар теләсәңсез сөйләп җигә белеп торыгыз дип өйрәтә һәм хәтта менә юк дөресен генә әйткәндә э, деменция турында бу э, шаяртып кына әйтү миңа бик ошаган өлеше һәм менә мәгънәсе посыл дип әйтик инде бу әкияттә ул кем генә сиңа нәрсә генә әйтмәсен Син башта ул әйберне үзен уйларга, анализларга, бу әйбер дөрес буламы, дөрес булмый икәнне, ниндидер нәтиҗәләр ясарга һәм инде аннан соң гына ул эшне эшләргә яки эшләмәскә тиеш. Чөнки әгәр дә менә ул кызын ә тукта ул миңа шулай кушты ул кушкач дөрес була инде диеп тотып эшләгән булса э, ул э, һәрхәлдә аны ниндидер начар нәтиҗәләргә китереп чыгарыр иде һәм ул бу әбигә дә булды да бит икенче кыз икенче кыз шулай эшләде һәм ул ниндидер дөрес түгел дөрес түгел фикерне үзе айга белергә тиеш дигән уй бар бу әкияттә ләкин дөресен генә әйткән вакытта менә без бу хәзер бу фикерне без зур кешеләр буларак әйтәбез әйе ә менә кечкенә вакытта син әйтәсең мин ул әби турында уйлыйм ниндидер сәер әби ул ниндидер теләсә нәрсәләр куша нишләп андый әйбер куша икән дип Һәм, дөрестән дә, миңа калса, кечкенә балалар, әгәр дә бу әкиятне укыган очракта, алар бит инде аны аңламыйлар һәм менә э, мин хәтта кызлар үземнең энемләрмә э, гел кечкенә вакытта әкият укыйм, һәм аларга әкият укыганда алар миңа бүтән әкиятләр турында да сорыйлар ие ни өчен мәсәлән э, ул дию пәрин үтергмәгән

Һәм менә минем дус кыз әйтте, менә мин ди, миндә ди бар ди шундый э, фикер, менә бүгенге көндә мин ди карт теге әб, әбиләрдән шүрләү, ниндидер курку хисе. Бу инде теге үги үги кызга гына карамый, ә гомумән бит инде безнең убырлы карчыкалар алар бөтенесе усал, алар бөтенесе начар, сине начарлык кына телиләр, сине бутамакчы булалар. И һәм ул әйтә миңа ди хәзер дә ниндидер әбиләрдән мин шүрләү бар, курку бар. Менә ул бит инде шулай ук шушы әкиятләрдән килгән. Ул баланың э, хәтта ниндидер әкиятләрне дөрес аңламау, хәтта менә бу үги кыз, мин уйламыйм, мәсәлән, 6-7 яшьтәге анда хәтта 8, хәтта 10 яшьлек балалар аны дөрес аңларлар дип. Ну, хәзер инде балалар алар акыллырак. Безнең заманда без э, теге әти әни сүзе теге бер катлы булганбыз бит инде без әйе. Э, һәм әлбәттә менә мин камилә син белән килешәм бу очракта менә мин хәзерге 30 яшьлек башым белән уйлаганда әлбәттә мин аңлыйм ул әкият чыннан да яхшы әкият ул убырлы карчык та юкка гына андый әйберләр әйтмәгән но миңа калса балалар өчен әкият ул андый ниндидер бик теге шундый ни булырга тиеш түгел ничек дип әйтергә буталчык анда менә шуннан килеп чыгара кечкенә балаларга Менә бардым, кайттым, ярып салынган, ярып салынган булырга тиеш аның мәгънәсе.
Ә менә без бу әйбер турында узган чыгарылышта гына Наилә белән сөйләшкән идек. Артык бер катлы булган вакытта ул бит кызык түгел. Гел беләсең бугай нәрсә булачагын. Менә бу әкиятне син кечкенә вакытта укыганда бер тәэсир кала синдә. Мәсәлән, Әйе. ул ул булды ди инде, мәсәлән, о, мин лучше ниндидер таш түгел әбиләр янына бармыйм икән, кая кирә калларына рәнҗетмим, ачуларын чыгармыйм икән дигән фикер калды ди, мәсәлән, имә. Ә зуррак үскәчтен син инде моны укыйсың да, һәм менә без хәзер әйткән шикелле, карале, моның бит мәгънәсе уйларга кирәк, үз башым белән уйлап фикер итәргә кирәк, ә кушканны гына төгәл үтәү ул дөрес түгел дигән э, уйга китереп чыгара һәм шуңа күрә миңа калса бу әкият ул менә әкият дигән э, аңлатмага күбрәк туры киләдер чөнки ул чынбарлыкта да э, зурларга да кечкенәләргә дә төрлечә кызык чөнки менә балалар өчен иң беренче чиратта э, әкият ул фантазияне үстерергә ярдәм итәргә тиеш һәм бу әкият чын чынлап та мин аны менә минем башта әлеге әкиятнең раскадровкасы бар һәм ул кечкенә вакытта нинди булган хәзер дә шундый ук э, һәм ул шул воображение фантазия фикерләү барлыкка килүгә ярдәм иткән ә инде ниндидер нәтиҗәләр ясау ниндидер акыллы фикерләр бу әкияттән үзең өчен алу бу инде үскәчрәк менә син сөйләгәндә минем исемә төште мин э, үги кыз әкиятен ни өчен ярата идем дигән име Бәлки ул миңа чыннан да ошагандыр, мин аны укый идем, әле мин укырга өйрәнгән генә вакыт, һәм мин аны укый идем берничә тапкыр. Бәлки анда чыннан да теге приключение ничек була татарча кызлар? Маҗара. Маҗара. Маҗара бар анда. Әйме? Маҗара. Ниндидер маҗара бар, әйме? Чыннан да. Һәм бар э, теге көтү, менә нәрсә булачак, алга таба нәрсә булачак. һәм мин үземне менә искә төшердем әйме интрига бар анда интрига син укыйсың һәм йөрәк шулай теп теп теп теп тибә башлый кечкенә ана бәләкәй чакта әйме һәм нәрсә була һәм тизрәк укып бетерәсе килә шул вакытта анда бераз килеп бул да кызым ташла ул китабыңды теге ташлыйсы килми бу әкиятне ахырга хәтле укып бетерәсе килә прям исемә төште шул чор Ә, без без бераз бераз бик каты читкә киттек. Әйдәгез йомгак турында сөйләшәбез.
Ие, ул йомгак.
Каяндыр ул барлыкка килде. Һәм ул гомумән юк, ул ниндидер эфемер әйбер. Нәрсә ул? Менә әйдәгез һәр кем башта үз фикерен әйтсен, нәрсә ул сезнеңчә ул йомгак? Ни өчен ул кыз урман буенча барганда, тәгәре китте йомгагым, күрмәдегме, абыкай, э, көтүче һәм әллә кем әбекәй һәм кемнәрдер тагын диеп әйтә, нәрсәгә әйтә ул сүзләрне, э, чөнки чынбарлыкта бит ул йомгак юк, ә һәм әле нигәдер бу кешеләр бит инде саңа җавап бирәләр. Ие, күрдем кая киткәнен ди.
Миңа орышкан шикелле иде ул, сүгенгән шикелле. Тәгәри китте йомгагын дип әйтеп җибәрә ул. Ә ул йомгак.
Ә ул әтегесе җавап бирә. Күрдем.
Ә йомгак, чыннан да йомгак, ул әкиятнең икенче өлешендә барлыкка килә. Икенче кыз урманга киткәндә ул йомгагын алып китә үзе белән. Ә аннары урманда ул йомгак тагын юк. Бәлки аны автор э, язырга гына онткандыр андый җөмләне. Анда ул йомгак булырга тиеш булгандыр. Но, Тәгәри ә, ми- китте йомгагым. Минем өчен ул беренче чиратта минем күз алдыма килә инде. Менә э, ю- адашмас өчен, ә ул бит адаша име? Әйе. Аны бит адаштырырга дип алып баралар, аңа бернинди йомгак бирмиләр.
Мин белмим, ни кирәк. Ни кирәк йомгак, дуслар, языгыз әле комментарийларда. Инде, мин тыңламадым чәлеси. Камилә сөйләп бирә, ни кирәк икән йомгакны. Риза булмасагыз, язырсыз әйдә. Менә мин былай дип уйлыйм. Менә ул кыз шундый экстремаль ситуациягә эләгә дә, нишләргә белми. Һәм электән аны бит инде әтисе белән урманга барганы булган һәм абыйлары белән. Һәм раз ул бу вакытка хәтерле өйдә торган, димәк, аны моңа хәтер адаштырмаганнар. Ул кире чыккан вакытта шул йомгак ярдәмендә чыккандыр инде. Һәм ул йомгак ярдәмендә чыгып була икәнне белә. Әйе. Шуңа күрә ул үз-үзен шулай тынычландыра, миңа калса ул ниндидер шундый э, мантра шикелледер. Менә э, э, ул бара да һәм әйтә, Менә минем йомгагым тәгәрәп китте, хәзер мин аны табам, барысы яхшы була. Шаман чыга. Мин точно чыгып җитәм урманнан. Шуннан бер абый янына барып җитә дә, ул бит инде курка, әгәр дә ул әйтсә, менә мин монда адашып калдым дип, ну, мәсәлән, мин урманда адашсам, һәм әле анда инде көтүчене күрсәм, мин точно куркыр идем, уйлар идем, о, ну, мин анын 60-нчы хатыны булам. Мин чыкмыйм моннан.
Мин шундый фикерләр килер иде минем башыма, ә ул үзе дә әз генә хәйләгә бара һәм әйтә кара әле мин югак бар генә ул каядыр тәгәрәп китте семья буш алмасын микән ди инде бу абыйга әйтә ә абый тоже э, начар кеше булып чыкмады һәм шуңа күрә ул әйтә ә ну күрдем давай мин сиңа ярдәм итәм ди син миңа булышасың икән мин сиңа ат бирәм икенчедән дә сыер бирә өченче тагын нәрсәдер бирә болар булмаган йомгак эзлиләр инде икәүләшеп әйе һәм болар э, бу ниндидер беләсеңме шундай Шул ук вакытта менә ул мантрадан кала, медитатив э, эффектыннан кала, ул ниндидер теге кодовый сүз шикелле. Менә шундый теге бу мин адаштым дип бәреп әйтми. Чөнки бәреп әйткән чиракта син бит инде бу кеше алдында беззащитный булып каласың дигән сүз. Ул сине теләсә ничә тала, синең адашкан икәнне белә. Ә былай син киләстә моңа Король мин муңагым тәгәрәп киткән иде. Әкрен генә. Әйтәсең. Әгәр дә ул сиңа Хм, йомгагаң тегәгә киттемни синен. Дип нәрсә дигән тә башласа син, ә, куйдым бугай дисен дә, чыгып китәсен тегән артына. Әнә, әнә минем йомгагым. Ә бу чиракта, ә бу чиракта э, тегеләр бит инде нормально нормально җавап бирәләр моңа, һәм шуңа күрә ул әйтә, ә, ишул, э, менә ярдәм итегез әле миңа дип. Шуңа күрә ул ул ниндидер шундый аларның кодовый аралашу манерасы дип кабул итергә булдым мин үзем өчен бу әйберне бәлки
йомгак һәм мантра мантра мантра тәгәри китте йомгагым күрмәдеңме барына тотабыз әбекәй күрдем
эйе шуннан тагы ниндидер бик кызык әйбер бар иде бит әле көтүләр бар иде анда көтү саен хайван җый бирде ул көтү көткәч менә тагын тырышкан кешегә эләккән бу Шундый фикерме инде? Әйе, әйе, бу әзердә син эшлисен икән, ялкауламыйсын икән, син бар әйберендә булачак. Шул ук вакытта ниндидер бик э, искиткеч эчкерсез булырга кирәк, э, кешенекен үзенеке булмаганга тимәскә, әбидә алтыннар э, ниндидер кыйммәтле ташлар күрсәндә аларга кагылмаска һәм шул чакта бар да яхшы булачак дигән фикер. эшләп табарга кирәк акчаны дигәнне аңлата инде бу безнең бит инде теге кыз ул инде юк миңа кирәк түгел сезнең атыгыз да кирәк түгел миңа кәҗә дә ул бит инде ялкаулана һәм ул бер нәрсәсез кала беләсезме тегесен генә әйткәндә бу барысы да бик кызык инде но минем сезгә карата бер шундый хәзер мин әйтеп кенә бетерәм дә менә бу мөһим әйбер бүгенге көндә теге ат кәҗә мисалында Финанс пирамидаларына кермәгез.
Гәүзия.
Сиздем, аны шул якка китәчәк. Ул прям әзерләнде.
Комида бит белдерде. Әкият! Әкият диде бу. Һәм тормыш.
Тормыш. Болай үрлешәләр.
Тормыш.
Ярар, яхшы.
Миндә миндә зур бер яхшы сорау бар. Әйдә.
Кыз кайтты иенә. Нәрсәгә ул иенә кайтты? Аны вообще-то адаштырып калдырдылар. Хәм в смысле ул акча белән кайтты, хәм битен кеше шундый. А, ну и хәзер яшә инде ярар. Ә аларга аны куып чыгарып, акчаларын талап алып, сыерларын, кәҗәләрен һәм башка нәрсәләрен үзләренә калдырып, аны яңадан каядыр адаштыру адаштырудан нәрсә тотып торасың аларны нәрсә комачаулый нинди әкиятсең бу но булды инде кыз бит инде үзгәрде ул кайтты ул баеды нәрсәсе үзгәрде ул кайтты әйтергә менә күрдегезме сез мине адаштырмакчы балалар мескен гел алар бөтен кешегә ышаналар бит әкият саен шулай и бу да кайткан инде мескен гаиләсен алып туктагыз әле ул да алтын көмешләрен бирәмени ул аны алып кайта анталап алалар ичендә аннан Ие тотып утыр кочаклап дип әйтмиләр. Ну, бирмәгәндер ул. Шуңа күрә керткәннәрдер.
Ну, Анжи Гуланда тора. Куып чыгарырлар яны алай салып. Һәм нәрсәгә шундый катлаулы сулар, нәрсәгә аны, мәсәлән, адаштырып калдырырга кирәк булган, ничәбан кияүгә бирмәгәннәр? Ну, чөнки булмагандыр кияү. Куучы булмагандыр.
Авылда.
Юк, бигенәсе булмагандыр дисәгез, мин әле ышаныр идем, ә? Ну, кияүдә алучы булмагандыр. Юк, авылда егетләр булмагандыр бәлки. Берәүдә. Э. Юк, э, бәлки ул бирмәгәндер чыннан да, аннан бит аны талап, бәлки талап алмаганнардыр. Алар бит инде юк, юкка җибәрмәгәннәр башка кызларын барсын инде алып кайт дип. Димәк, ул кайткан да әйткән, булды, менә мин хәзер сезнең янына китәм, аңа иң мөһиме булган, менә аңа күрсәтергә, менә сез мине адаштырмакчы булдыгыз, әмма мин адашмадым, менә мин Э, киресенчә сезне сез мин сезгә рәхмәтле сез мине шулай адаштырмасагыз түгел ну сез мине адаштырмасагыз ну бәлки ну менә адаштырмасагыз мин алай баеп кайта алмас идем булды менә мин хәзер үземчә яшим ди дә күршедәге берәр йортка барып урнаша Белмим, минем өчен бу әкияттә ниндидер э, логик йомгаклау, тәмамлау җитмәде. Ну бу инде күбрәк зур кеше буларак. Һәм шул ук вакытта без бит бу әкият белән баланы менә сине куып чыгарган сине ничектер иттереп җәберләгән кешеләргә э, ниндидер э, акча мал мөлкәт туплап кире кайтырга өйрәтәбез бу бит инде бөтенләй дөрес әйбер түгел әле хәзер әле хәзер мин психологиягә кереп китсәм бу бу инде э, бөтенләй мәсәлән заслуживать любовь ниндидер теге сине яратыр син яратырга хаклы син яратып була син яратырлыгың бар икәнне аларга дәлилләү турындага кайтып кала бу миңа калса чөнки чөнки монда нокта куеп бетермәделәр анда бит әйтмиләр менә ул өенә кайткан да э, һәм э, әтиләренә әйткән мин сезнең яннан чыгып китәм һәм аерым торам дигән шуңа күрә әтиләре кызларының икенчесен җибәрергә кушканнар андый сюжет э, һәм шул ук вакытта мәсәлән ләкин кыз өенә кайтырга булмаган ул мәсәлән каядыр бүтән җиргә киткән һәм үзенә шушы акчага өй сатып алган да шунда тора башлаган андый әйбер дә юк аның ниндидер теге э, принц ниндидер анда э, каһарманга беркем булмавы миңа һичшиксез ошый ошый ул кызның ниндидер теге үзенчәлекле тулы бер шәхес булуы миңа ошый ләкин аның яңадан менә бу өйгә кайтып утыруы минемчә ул бик уйланылмаган һәм бүгенге көндә Ал айттырып әкиятне битергә ярамый. Ну, аның башка, аны башкача да әйтергә мөмкин. Э, киресенчә, бу балаларны тәрбияли. Менә син, э, хәтта синен шулай көлсәләр дә, синен анда э, адаштырсалар да, сине нәрсә эшләтсәләр дә, син кешеләргә рәхмәтле бул һәм түз. Юк, син бирешмә. Ну, син барыбер барысы да яхшы булачак. Син баячаксың, син барысы да, ә, ну, монда инде материаль гына түгел, моны монда бу очракта матди байлык, әмма ул бит башка байлыкта булырга мөмкин, әйме? Син барыбер үз дигәнеңә ирешәчәксең, шәхес буларак формалашачаксың. Ә, и һәм син дөрес әйттең, ә, факт түгел, что ул бөтен үзенең байлыгын биргән әти әнисенә бәлки ул бирмәгәндер монда автор бирмәгән дә түгел бит мәгънә аңлыйсызмы монда төп фикер биргән монда бала чага үзе аны уйлап бетерергә тиеш нәрсә эшләткән ул аны бала уйламый инде аны син аны модель буларак кабул ит менә бу бит аларга менә син аларга инструкция бирәсең сине алып барып адаштырдылар син әбиләргә карата мәрхәмәтле бул теләсә нәрсә эшләп җөрмә үз башың белән уйла шуна акчаң булгачтын Кире шунда кайтып утыр. Менә синең инструкцияң шундый. Хәм бала укый да бу әкиятне, шул инструкцияне үзенә кабул итә. Мәсәлән, әгәр дә без моны аллюзия итеп кабул итсәк, менә ниндидер э, начар хәлле гаиләләр турында әйткән очракта, мәсәлән, күп очракларда анда эчкече ата-аналар балаларын нигеде детдомнарга бирергә мөмкин яки бөтенләй өйдән куып чыгарырга мөмкин андый очраклар бүгенге көндә бик күп һәм менә сине әти әниең өйдән куып чыгарса да син көтү көтеп э, ниндидер әбиләргә булышып э, бу инде ниндидер авыр физик хезмәткә метафора диеп кабул итергә мөмкин бу әйберне син менә шулай итеп тырышып э, үзеңнең көчеңне түгеп ниндидер уңышларга иреш тә барыбер алар янына кире кайтып утыр дип өйрәтә бу әкият һәм мине шунсы ачуымны чыгара миңа ул ошамый һәм ничек инде без балаларга андый инструкция бирергә тиеш Юк, но күпмедер дәрәҗәдә хәрбер барыбер балалар бит инде әти-әниләрен безнең татар баланы ничек тәрбиялиләр? Балалар барыбер әти-әниләрен чыкмаска тиеш, аларны тәрбияләргә тиеш. Безнең татар гаиләләренең күбесендә әйтәләр шундый җөмлә, балалар үскәч әти-әниләрен карарга, тәрбияләргә тиеш. Андый әйбер бар бит инде, бар. Бәлки шуннан туган шундый фикердер ул. Миңа калса, ул яктан бу логик. Мин аның каян килеп чыкканын аңлыйм. Әйе. Ләкин мин бүгенге көндә э, менә менталь сәламәтлек турында уйлаган, үзенең э, шәхси границалары турында уйлаган һәм э, сиңа карата нинди мөнәсәбәт булуга карап, син ул кешеләр белән үзен адаштырганнарын белмәгәндер. Әйтәм бит, алар бит бөтен кешегә ышаналар, алар бит шундый юаш, гел, менә ул бит анда бит андый җөмлә юк, ул бит белми. Ул уйлыйдыр, бәлки аның абыйсы аны эзләгәндер дә кайтып киткән дип. Анда бит андый җөмлә юк. Юк, юк. Ул бәлки чыннан да ул аңа ышанган. Ул аңа чыннан да ышанган. Бу бит инде трагедия, бу драма. Бу котышкыч драма, бу вообще яхшы әкият түгел булып чыга бу очракта. Чөнки ул гафу итегез эт урынына эшләгән эшләгән эшләгән эшләгән һәм ниндидер уңышларга ирешкән дә и ой мескеннәр алар мине сагынып торалар дигән дә анда диеп шулар янына кире кайтып киткән бәлки ул чыннан да шулай дип уйлагандыр инде һәм бу бит инде коточкыч коточкыч тарих булып чыга коточкыч эчтәлекле әкият ни өчен алайса анда алайса бу әкиятә вообще ниндидер тагын бер яки яки әби әйтергә тиеш аңа кызым җан син син чын чынлап та үзеңне адашып калдың дип уйлыйсыңмы дип ичмасам әби булса да ярдәм итәргә тиеш ну ментор булган булса ул кыз берәр нинди э, духовный просветлениега килгән әйдәгез былай итәбез без э, э, буның бит инде сюжеты алга таба да бу кызның бит инде киләчәге бар ниндидер Ул бит киләчәк тормышында. Мондый нинди киләчәк?
Әйдәгез, без ышаныйк. Ул кыз, ул кызны, ул теге убрылы карчык әбиең, ул бит инде безнең бик әйбәт әби булып чыкты. Киңәшләр биреп, киңәшләр биреп, эзләп табып, яңадан ярдәм итер дигән нәтиҗәгә шундый өметтә калыйк. Юк, но мин килешәм Камилә белән. Дөресен генә әйткәндә. Менталь сәламәтлек белән саубуллашыйк. Менталь сәламәтлек мөһим.
Бәлки күрешербез. Бәлки юк. Уф, кәефләрем төште инде менә хәзер. Шул Камилә э, тапшыруны төшерә башлар алдыннан гына кызлар бу шундый шәбәкият. Моның бит мәгънәсе нинди яхшы дип утырган иде, менә кәефен төшердек. Әкият ахырына. Ә сез ничек уйлыйсыз, дуслар, бу әкият э, яхшы әкиятме әллә начар әкиятме? Дуслар, шуның белән безнең чыгарылыш тамам. Әгәр дә сез ниндидер безнең фикерләр белән килешәсез яки килешмисез икән, э, безнең матур кызларга ниндидер комплиментлар әйтәсегез килә икән, яисә ниндидер әкиятләр турында бездән ишетәсегез яки алар турында безнең фикерләрне беләсегез килә икән, комментарийларда языгыз, безгә лайк куярга онытмагыз. Пока!